harsatnak hen kan i ṭhen kho lo pakhat a ra na teila a dang pakhat a ra na teila a dang pakhat khi ti khin a ai chong lengmang cu chungah cun caan tampia cun thla kan cam pathian hi kan harsatnak kan chim ah kan ti thla kan cam le kan ni kan ni pol la bang chu kan ni lai mi pol la bang chu kha cham i a thai jing song sang i mu chol hei ti khin bu kan tu ngai cho tuzan bantuk khacam thaizing bantuk ah kan thlacam mi theipar zun hna ke kan du col cho le hi ka hin zeidah kan hmu ti se cun Jesuh Christ hi zeitik caan poah a caan hman te in a rian a tuan pengmi Jesuh Christ anu khan minung sinak lei in khan arak i hnawh tu ko a ami sur zuan ngei ti lo la amol a phola hi te tia arak i hnawh tu ko na tem pathian chu zeitik caan poa a caan man te in rian a tuan peng nangmah ca zongah a caan hman ten rian na tuan peng i keimah ca zongah a caan hman ten rian na tuan peng hallelujah le uh, vei ramdang chuah hi kan kan ramdang rakin tlon nai hi uh, kan du bik mi ci se lo na te in tlon kho chu kan in du ve na ma te mu tha hi kan cham boipa kan ti ramdang in us mo adang dang in som out tu te kan vun theih ah khin a rat cu kan du ve le thla kan cam ve le pathian sinah kan hal ve la kan ti thla kan cam peng le kei la bang hi cu australia chim lo us chim lo malaysia visa hna khi ka sung cho malaysia ma tluk a foi mi hna khi le chim du mi cu minung sinak la in ka lung a dong a ya me malaysia ka sung liao la bang khi cu airport bak ah khin vanlong zuang ding bak in khin ka nga interview a kan tua le ticket kan cawk di chang ma ka kan ticket tha kan cawk di cang le ani Malaysia ka interview an kan tuak hin visa kan ngah le ngah lo khi nazi pakhat pahnih hnu ah khin email in khin chak wa si cho le kei ni khan ka nga ko la ti khan kai ruat le airport chung bakhat azuang ding mi design bakhin that tak khin ka thu le ka ngak na le nazi pakhat avan lun chin email cham van ku ka kan in reject an ti ko cho ticket zong kan cawk ti mis airport bakan ka thu le ka tap thua ka thinang tuk le ziam he hi tluk kan boipa na sinah thlaza kan cham kan in hal peng ko kan na sinah thla ka cham ka au ka vai peng pathian ke biak ka question ka hal mi kha atam tuk mo ya rol zong ka ul ya thla zong ka cham ko tung zai ruang da ka ngang ha lo ti mi ki kan nun naka bia hal ding ha tam tuk pathian chu ka hal bak ve le Mah ka khan ah chim duhmi cu mah kha lio ah khan thil tampi a ruang tampi kha um le chim awk kha va ṭha lo le ka rak kal khawh lomi kha a a hnu ahcun a Pathian kai lawm tuk ti kha a si ṭhan ṭhiam. Le minung lei nih khin cun Pathian khuakhannak hi kan thei kho lo. Le Pathian khuakhannak kan thei kho lo le a cutin siseh kan zaw damnak kan hal dam sawh lu siti kan duh kan rianṭuannak hna a tlamtlin lo tikah Pathian sinah thla kan cam kan rian tlamtling se ti kan duh Australia lawang cun nan bil pek ding hi a tam tuk an van si van ka lungre bakhe thei in man nan ti vai medicaid nan ti vai nun man minung man zong a um rata minung man zong a um rua tu kha a kan capo le pei Australia nan rat bak ah hi thi i tim bak la u nan thi cun a buai thlak tuk an ti le chim du mi cu phaisa nan tun mi tax nan pek mi ka a hei tam ning mu le lungre theihnak khi lungretheihnak le harsatnak minung kan si ve caah vawlei a nungmi kan si ve caah hin lungretheih lo awk khi tha ve lo le cu vialte kan ton thla kan cam a a si lo hi te a vei lo hi te tiah khin kan i ruah tawn men la sinate in khan zeitik caan poah pathian nih hin na caah hin a caan man ten khuan khan pek peng ko hallelujah na nunnak ah khin tuak tan law a phaisa na neih lo lio caan zongah ei ding na nei thiam hnipuan fenh ding na nei thiam pocket money na nei lo zongah motor tal nai mong khao mu tok u vei a vei lak song van pek ding zong ka nei lo van ti mai thu chok dak ka dei lo nan ti zongah khin kan ni nu pol la wang kan buai thak tuk le mai thu cream kan ti san cream kan ti atam tuk cho na chim tu mi chu cu vialte chungin kan tonmi harsatnak phunzakip ngeihchiatnak a fak bikmi thih le lonak tiang kan ton zongah khin Pathian nih hin na caah zeitik pawk na nun kha van i chek ṭhan law a ṭha bikin lam an hruai peng ko cucu a donghnak ahcun a ka ca Pathian a ṭha tuk ti kha na phichuak lengmang kha si ko Cucaah cun thazang pe ka van in duhmi hna cu Filipi a ngan pali a hme paruk ah kan bumi cu zeidah ti zei thil kong hmanh ah lungre thei in um hlah u ti Pathian nih hin uh, cun Isaiah sawmli le pakhat a hme pahra chung kan hmuhmi cu na thinphang hlah na sinah ka um ko keimah cu na pathian ka si zeihmanh ṭih hla kan ṭhawnter lai i kan bawmh lai tiah a kan ti le Pathian nih hin hi vawlei kan nun chung caan tawi ten harsatnak ton zong an sian i ngaihchiatnak ton zong an sian i sungzatlaknak ton zong an sian i a fak bikmi na dawt bikmi he i ṭhennak le thi le lohnak tiang zong khi Pathian nih hin aan sian. Sihmanhsehlaw cu vawlei nih a chuahpimi harsatnak, lungretheihnak le kan tonmi hneksaknak vialte cungah Pathian nih na thinphang hlah, kan umpi, kan bawmh lai ti a biakam a si. Hallelujah! Zeithil kong hmanh ah na lungre thei hlah. Harsatnak cu na tong ko lai, ṭih hlah, keimah nih ka tei cang. Pathian sin tu ah hin thlacam ko ka sin tu ah rak phak pi rethei le thil rip mi vialte hna ka sin ah ra tuah u dinhnak kan pek hna lai a kan ti voikhat cu ka nau Julie le Calvin khi an i si cu aw an i si le khi vei bongbi kha ka nu nih a cawk piak hna le Julie a cawk piak le Calvin nih khan a cu an i si he ti an i chut le an ngaih kha chia tuk ve an mithmai khan mu le ziama ti cun nan i sik zeidah cang kan ti le an van phak pi le an piah tana an van an van chim le atte nau tuk cucu zeidah ka chim duhnak atu in na tonmi harsatnak hi na lungre theihnak hi a tiah na lungre theihnak le sungzatlaknak na nun nih a tuar khawh lo ding tiang ngaihchiatnak na tonmi khi pathian hmaiah cun khatluk menmen ka si a tenau tuk minung nih hin a hihi cu kan phisin kho bak ti la lo mahi cu ka tawlrel kho ti bak la lo mahi cu alam a um ti lo e bawipa lo cun zeihmanh a tlamtling ti lo na ti leo khin na piahtana khi na tonmi harsatnak khi pathian ca cu a rak tenau tuk cucu zeidah chim ka duh pathian dihin zei thil kong hmanh ah lungrethei in um hlah na thinphang hlah na pawngah ka um kan ṭhawn lai kan ṭhawnter lai i kan bawmh lai an ti tikah hin na tonmi harsatnak vialte le na nunnak nifatinte na khuasak tin tuknak ah le vei na lungretheimi harnak vialte keimah nih ṭuanvo kan lak la tinak ka duh si cu hallelujah Pathian sinah hin a biapimi cu cu na tonmi harsatnak vialte kha Pathian sinah rak phakpi thlacam rathei le thilritmi vialte na ka sinah ra tuah u a ti bantuk khan minung cu kan lungre van theih lio kan ngaihsiat lo kan kan hawi le pawl khi phone chon kan hmang tuk cu cutin khatin piatana cutin kan ngei le cutin khatin si No, a pakhatnak bia Pathian sinah phakpi. Na lungre a theih tuk i a ngah ti bak lo tiah na sinak nih a si kho bak ti lo ti na ruah lio zongah khan at hmun dang tia va kal law khubil Pathian sa thla cham hman na hna a ngam lai ning hi Pathian nih lawmhnak an pek lai le na harsanak zakhat ah zakhat an vei khi na thil na thum kholo zakhat ah som nga tel na thinlung a dam cu Pathian sinah khan minung cu thla kan cam le Pathian hi kan rin tawn lo caah thla kan cam le Pathian hi khua khan te ko la kan tina tein khin zakhat ah zakhat ki kan zum hlei lo cu zumh ngamnak he Pathian nih a tawlrel bak la tiah thacam harsatnak na ton caan ah minung hoi sin na fu masat thlana kan Pathian sinah kun lo thla cam khup bil mitthli he tha tha cam ngaih thiam halin tha cam bawipa no bawipa som Pathian nih hin na lungre thei hlah keimah nih kan ṭhawnter lai kan bawmh lai a kan ti tikah hin cu kan tonmi harsatnak vialte cu amah nih hihi cu ka caah a hme tuk ṭuanvo ka lak khawh tukmi a si ko a kan ti caah zeithil kong mah lungrethei num hlah a kan timi hi si cucaah cun a pahnihnak ah sawm kan duhmi hna cu zeidah a si ti si ahcun Na nunnak ah lungretheihnak vansannak ngaihchiatnak na ton caan zongah ahohmanh vawlei ah bochan ding an um ti lo zongah ahohmanh fuhpan ding an um ti lo zongah ah Pathian sinah thla cam ko thla na cam le cangka in khan Pathian nih an lehnak aw na theih lo zongah khan lungdong lo ten kha cam peng ko Pathian cu a haltu hna ca paoh si hallelujah na phakpi le phakpi lo lawng dawh si cu na hal le hal lo lawng dawh si cu test hman na zum lo cun hneksak ka hneksak ngat tuah u a kan titu pathian si hneksak minung pa pawl le bang kha cu lungre theihnak vansanar nan ton ton kin zudin nan hmang tung zu khin mu khi ran tuk bo khi kan hei ton le nan zu in i hnem kan hmang tuk su o a nga lo na zudinmi na zudinmi kha a dam dih hnu zong na lungre theihnak cu amah na chap ṭhan ṭhiamṭhiam ko la cu chim ka duhmi cu mah nuamhsaihnak hmun i kan va kalnak le zu kan va dinmi le ka thinlung thaw i chuah ning law vai nuam vai sai ning law na tinak nih khin na thilri te an chan kho taktak lo cu Jesuh Khrih lawng lo hi kan thilri te kan chang kho tu si hallelujah cucaah cun kha cam ko a tuan le tlai lawng si pathian nih zeitik caan pawl na ca khua ṭha nan khan piak zungzal ko a tuan le tlai lawng si minung sinak lei nih zeituk in it hnawh len hmanh lo pathian nih a caan a za a ti rih lo cun no si ko asinain pathian nih a caan za an ti cangah cun na thlacamnak theipar kha na zun te ko la haleluya cucaah cun thla kan cam le cam lo zong hi si Thessalon hleiruk ah khin a zungzal in thla camu ti a kan fial le cucaah cun kan nunnak ah harsatnak lungretheihnak vansannak kan ton tikah Pathian sinah phakpi na harsatnak hi Pathian caah tenau tuk Pathian nih hin a, a har bik tiang khi ṭuanvo an lak khawh i amah utu cu Pathian sinah na phakpi le na phakpi lo lawng lawng kha a si ko timi te kha a pahnihnak ah van chim ka duh a pathumnak le a donghnak ah zeidah van chim ka duh ti sia cun Bible ca ka vun rel ta ṭhan rih lai le uh, ka van pe la le Jesuh nih cun sinum pawl cu an chimhmi hna paoh kha tuah te u tiah a ti hna. Judah mi nih kut ṭolnak kong ah phung an ngei i cu bantuk in kut i ṭolnak caah cun lungral ca paruk an chiah. Ral ca pakhat nih cun ti kalan kul le sawm thum karlak cio an tlum. Jesuh nih sinum pawl cu a thawh hna i hi ral ca hin ti rawn hna u tiah a ti liam thluahmah in an rawn hna i annih cu ti kha tlawmpal in hei than u law rawl daknak ah tlangtla tu kha hei pe u tiah a ti hna an hei pek i misur zu ah aa cangmi ti cu an rak teh hi misurzu hi khuazei in dah a chuah ti kha an hngalh lo ti hi ka hin zeidah a highlight van tuah ka duhmi a si ti si ahcun pathian nih hin na nunnak ah hin van i ruat law pathian nih hin na nunnak ah hin nai theihmi thluachuahnak in na mit nih a hmuh khawhmi le a pathian thluachuah bak a si ko timi na ruah khawhmi nak leng in khin nai theih loin laksawng thluachuah an pekmi a luang liam deuh hallelujah ruat hmanh thluachuah kan timi cu zeidah si minung nih cun kan van chim la caah inn le lo ṭha ngei motor ṭha ngei ngandam mu arum mi pawl kan van ti la van ti ko si kha bantuk pawl kha thluachuah tiah kan ruah cu aw thluachuah an si lo ka tinak so thluachuah an si ve ko e kha pawl cu kan mit nih a hmuh khawh mi lawng khi si le ni fatin te a khin nangma nunnak a van i zo law sam angan pathum an me panga nak in kan mumi cu boipa nih a ka thlimi kai hngil boipa nih a ka venca him tein kai hlau ṭhan ti mitku thawtnak te nai pathian sin ara mi si cu Pathian thlimnak tel loin za zawn kan i hngilh kho lo cu bawipa nih a ka thlimi kai hngilh bawipa nih a ka ven ca him tein kai hlau ṭhan zingka kan thawh khawhmi te hna nangmah ṭhawnnak si lo kha punghman a si tawnmi bantuk ah kan ruah lo dingmi kha a biapi tuk zingka i kan van i ṭhang i a kan cawlcangh khawhmi kan pum kan cawlcangh khawhmi nai Pathian thluachuah taktak si u mi tampi cu zan ah ai ngil a len mi a len beh mi an tampi te zinglei a hmu kho lo mi an tampi cu aw tu ni hmanh hi a hmu kho lo mi an tampi cu mu mah lak ah nang tu zing ni ceu don na hman kho mi le tu zing ah pathian biak in hoi hlei in hoi a tampi biak in kal an du lo an du liao ca ni an kal kho lo liao ca na nang hi ka hmun na rak rat i pathian bia le hla na ngei i thazang na rak lak mi thlo chuah do si chu cu bang hna cu thluachuah dawh si cu kan nunnak ah hin Pathian nih keimah nih hin thluachuah van i tin ah Pathian nih thluak ka sual le ka aw tha Pathian sunparnak ca ka hman cu pawl cu thluachuah timi ah hin kha bantuk kha kan rel men la a si lo na nunnak ah hin kan hnate pakhat te man hi nangmah nih na cawlter kho in na na makter kho lo na na hmete pakhat hi kiak se law original hi na caw kho ti lo a tong at at ting leng pi hman in hi hi hi amah thengmang hi kan ti kho ti lo cu cucaah cun kan mit voi khat kan ṭheh khawhmi nai pathian thluachuah cu kan sam zai zai khat tiang kan lutluk in kan ke chik tiang pathian zaangfahnak thongong te minung hi mi tampi nen chim tawn minung hi en ti kan nunmi hi khuaruahhar awk a si lo kan thi lomi tu khi khuaruahhar awk a sian ti zia hoi zei ruangah tia chun kan rol einak te man ki tak tha tampi nan um ko men lam an hei chim to mi ka van lak ta bia kan rol ei lio mana khin ai hak kho ya thi kho mi kan simu hi kan puma lung a um che kan kala chu ban tuk kha ban tuk keima zong hi ka chop le arak dam ve lo mi ka simu kan rawl einak line hmanh khi ai dang le kan rawl einak line lo ah khan bufang va luah cun khin iman khin a kan thihter kho cu aw chim duhmi cu cu tluk in a dangdang in le lo ngaihchia chawva vialte kha cu va chia ri a hi na mi pumpi hmanh ah hin thluachuahnak pathian nih a ka dawtnak te na kawl duah sin a tam tuk Caan tampi ahcun harsatnak le ngaihchiatnak kan ton caan zong ah hin a vei laimi cheu hi cu kong ceih kan hmang tuk la an si la hmete cutin khaten cun men um chu ti khi kan hmang tuk cu o caan tampi ah kan tonmi harsatnak vialte hna khi Pathian thluachuah cu khi harsatnak kan tonmi chung khin amah pathian khi kan van theihnak ding a si ahcun pathian nih hin kut zong cawl cang zeng ding tiang in an sian amah pathian lei nai peknak ding caah cun mu amah pathian dawtnak kan theihnak ding le amah pathian a ṭhatnak kan van theihnak ding la bawipa tiah a dawtnak ṭha chin kan van theihnak ding ah cun Hi harsatnak ton le sungzatlak ton hna hi Pathian a kan sianh tuk cu le ka van kir ṭhan ta la le vaya luka a ngan hlei thum ah khan zeidah kan hmuh ti si ahcun a tlai lomi thei kung bianabia kha kan hmu voikhat cu dum ngeitu pa nih khan a theipi kung kha a tlai ma tlai lo tiah zoh ah a rak ra i a tlai lo le zeitindah ti cun dum ngeitu pa nih dum congtu pa kha hi theipi kung hi cu a tlai lo hi hlonh kau hau lo mei phu lakah pei ka wa ti asinatein dum congtu pa nih zeitindah a leh bawipa Hi theipikung a tlai lomi hi a kam ah ka van cawh vuat la le non hna ka van peih la le a tlai te ko la kum khat van ngang ta ri u silo a tlai lo cun kan hau ti la ati hin i hin zeidah tah chunnak a lak atu i na nun khawh rih mi hna hi hi tluk in caan tampi cu pastor te hna khi accident an tong le din tuai te hna an thi cu o zu tama hna khi accident fak pian tong lan thi lo cu cucu zeidat van chim than ka du pathian nih hin ama pathian na hngalh lo lio ca na khin hi ka fapa hi ka fanu hi cu atu ca na hin cun a zuah ri ko ning thei tha atlai te ko la ni khat khat cu keimah lei ah ai mer te la nikhat khat cu keimah sinah thla a cam te ko la nikhat khat cu bible ca zong a rel la le keimah sinah lungchir bu le ngeihchia bun fapatlau pa bantukin keimah sinah a rak kir ṭhan te ko la timi ruahchannak he kan do pathian nih tu tiang an zuah rihmi a kan zuah rihmi si cu Paul nih zeiti kei ka ca cu nunnak cu Khrih a si ko nunnak he kei ka ca zeidah a si kei ka ca cu nunnak cu Khrih a si ko ti cucaah cun kan tonmi harsatnak vialte Pathian kan ngeih hnuah le kan pianthar dih hnuah le bawipa kan ngeih hnu zongah hin harsatnak hin ai ṭhen kho dingmi kan si lo. Job a tuanbia nan hmu. Zeitluk in dah Job a temtuar ning nan hmu. Cu chung in zeidah thazaang van i lak ṭhan hna u si ti a si ahcun kan nunnak caan kan mit kan au khawh lio le biatlang pi bantukin van kawm ka duhmi cu atu na dam lio le na ṭhawn lio ah hin pakhatnak ah Pathian sia law na nunnak ah Pathian ah hram i bunh law Pathian kha thei zungzal law motor na moknak zongah bawipa sawm ko bawipa tel loin sun o accident nak zong tong kho ci o i saih chia tuk hla i khon fi tuk hla Pathian lo cun nan nunnak kha ziru na si kha Pathian nih a caan zaan tiah cun an haula le an phehla le an tukla le na dih ko cu aw cucaah cun atu na caan lio te hin pakhatnak ah bawipa chia law harsatnak ngaihchiatnak na ton caah na Pathian sinah thlacam na harsatnak bawipa sinah phakpi Pathian nih a caan za ti tikah a caan hman ten rian a tuan pengmi si an leh ko lai nifatin ten na nunnak ah Pathian thatnak tha chin rial bu in Pathian sinah lunglawmhnak bia chim bu in vai lomnak bia sim hi kan rai thoinak si se tiah ati bantuk in sam za le hlei ruk ame lei sari ah lomnak bia chim rai thoinak cu kan pek lai na sim ah thla ka cam lai samsom nga ah lomnak chim hi keimah upat thoinak cu asi cu caah cun nifatin te kan nunnak ah pathian dawtnak tha chin rel bu te in le ama zau bu te in tha camu si lo boipa sina kan tonmi harsatnak vialte amah sinah phakpi u si pathian sinah lawmhnak bia chim ko hna u si law kan nun lio atu kan ṭhawn ṭha lio te hi amah pathian he sullam ngei bu tein amah pathian sawm bu tein caan hmang ko hna u si timi te kha tuzan caan ah pathian bia in thazaang kan pek khawh tawk hna si law